Ie, good thing yn wir, Emyr Penlan a Lowri Morgan. A criw ralio yn dilyn chi o gwmpas y byd wrth gwrs, maen nhw'n gymeriadau Elfyn. O, maen nhw'n, uh, mae'n neis gweld nhw dros y byd, maen nhw wedi bod i just iawn bob un rali dwi'n meddwl lenni wedyn, maen nhw hyd yn, wedi bod yn gret i gefnogi fi, uh, yn amlwg mae'n ma neis gweld nhw. Ie, yeah, yn bendant.
Uh, edrych ar y lluniau fyna o'r Rali Cambrian. Codi awydd ar gyfer Rali Cymru GB, wrth gwrs, a'r gogarth fawr yn rhan o Rali Cymru GB. Edrych mlaen i'r cymal bach na, mae'n siŵr. Ynddo, yn sicr, di ddim yn hawdd. Uh, fyddwn ni'n rhedeg i'r uh, ffordd arall i, i be nhw'n rhedeg ar y Cambrian, ond uh, na, edrych ymlaen yn fawr, uh, yn amlwg fydd i ardd i syl. Wedyn gawn ni weld os fydd y safleoedd yn, yn edrych yn, yn gadarn y byd hynna ni beidio, ond uh, di ddim yn gymal i, i wyt ti rili really eisiau bod yn gwythio ni, lle. Fe mor fawr i ti'n bersonol yw Rally Cymru GB? Lot o newidiadau wedi bod ar draws y blynyddoedd diwethaf, o'r de i'r gogledd ac ati, ond yw'n rally ti'n mwynhau? Yndi, mae'n, mae'n rali arbennig. Uh, yn amlwg mae rali gartre, ond hefyd mae'r cymalau rhai o'r gorau yn y byd. Um, bod, mae, mae, mae hynna'n gael ei garinhau ddim jyst gen, gen ni yma yn Bryden, ond uh, gen y gyrwyr eraill hefyd. Uh, maen nhw i gyd yn mwynhau dod yma, er yr ymodau uh, a'r gwynt a'r glew chi wedyn. Uh, ne, mae'n uh, mae rali wych a, a sicr dyn ni'n edrych ymlaen. Ti'n gweud bod y cymalau gyda'r gorau. Beth sy'n gwneud nhw mor arbennig i ti fel gyrwr felly? Dwi'n meddwl jyst uh, natur y cymal, uh, ffordd mae'r ffordd yn, yn, yn, yn gwehodd ti i bwysio ymlaen. Um, ti'n bod, does na ddim gormod o bethau i daro mewn yn y cymal. Ti'n gedru cymeriad chances, ti'n gedru gwthio ymlaen. Um, a dwi'n meddwl fod hynna'n neud o'n yn really, uh, rhywbeth mae'r ma drivers yn mwynhau. Os na fantes hefyd, gan bod ti'n... Wyt ti'n abod nhw'n well na pobl eraill? uh, dwi'n gwybod.
Um, Dyn ni'n Dwi'n ffeindio falle mae'n un neu ddau cymal falle fyddwn ni'n gwybod chydig yn well, ond uh, ar y cyfan ti'n gwybod mae, mae lot o'r cymalau wedi bod yn cael ei ddefnyddio wan ers uh, amrwyn o flynyddoedd. Uh, dwi'n meddwl uh, cymalau fel Meherin a, a Sweet Lamb, ti'n gwybod maen nhw wedi bod yn cael ei iwsio ar y rali ers blynyddoedd a fyna yrwyr fel Iari Mati uh, sydd wedi bod yna falle 7-8 gwaith uh, a falle efo mwy o brofiad na hyd yn oed sydd gennau wedyn uh, mae'n uh, mae balans wrth gwrs. Un enw mawr yn hanes y rali yw Colin McRae wrth gwrs, maen nhw'n dathlu ugain mlynedd ers iddo fe ennill Pencampwriaeth y Byd am y tro cyntaf. Mae'n siŵr bydd hwnna'n dipyn o achlysur i bawb sy'n ymwneud â'r rali. Yndi, yn amlwg enw mor fawr yn y, yn y byd ralio a un o'n, un o'n atgofion gyntaf fi o Rali Cymru oedd uh, gwyliau ar top uh, cymal yn rhywle, dwi'm yn cofio yeah. lle yn iawn, ond dwi'n cofio gweld Colin yn dod a fothe uh, hollol ar ei ochr mewn i'r cymal a oeddwn i'n edrych lawr arno fo ac oedd o'n yn brofiad wna i byth anghofio. Ie, dwi wastad yn synnu ar rhai o'r cefnogwyr, wrth gwrs mae diogelwch 'di newid nawr, chi ddim yn gallu bod mor agos i'r cwrs, ond mae'n dipyn o beth i'r cefnogwyr hefyd, maen nhw'n mwynhau Rali Cymru GB yn amlwg. O, yn sicr, dyn ni 'di gael lot o bobl yn dod i'r rali yn enwedig ers iddi ddod i'r gogledd 'ma, wedyn dwi'n siŵr fydd lenni ddim gwahanol.